Mhux kull min jgħidli, 'Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli, 'Mulej, Mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'isnek keċċejna x-xjaten, U f'ismek għamilna ħafna mirakli? Imbagħad jien ngħidilhom, Lilkom qatt ma kont nafkom. Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen! Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, Isir jixbah lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarrfitx, għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, Isir jixbah lill-bniedem iblah li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li meta Ġesù temm dan id-diskors, In-nies baqgħu mistagħġba bit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa, u mhux bħall-kittieba tagħhom. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu! Li kieku wieħed kellu jkun avżat minn qabel b'xi diżastru li jkun se jseħħ, wieħed ikun ippreparat, kif ngħidu bil-Malti, bniedem avżat, nofsu armat. Meta Ġesù qal din l-istorja, Probabbilment kellu f'moħħu l-ktieb tal-Proverbji, kapitlu għaxra, vers ħamsa u għoxrin, li jgħid, Tgħaddi t-tempesta, u jgħib il-ħażin, imma l-ġust jibqa' fis-sod għal dejjem. X'sinifikat għandha din l-istorja għalina? It-tip ta' pedament li fuqu nibnu l-ħajja tagħna jiddetermina jekk inkunux nifilħu għat-tempesti li jiġu fuqna. Ħafna drabi, il-bennejja jibnu l-pedament tad-djar meta t-temp u l-art ikunu fl-aħjar kundizzjonijiet. Trid tkun għaref, ta ħsieb u għaqli Biex tkun taf il-pedament ser jibqa' sod anki meta affaċċjat ma' diversi kundizzjonijiet? Bl-istess mod, il-karattru tagħna, sod jew le, juri ruħu fl-għażliet li aħna nagħmlu, speċjalment meta jkollna nagħżlu bejn dak li hu veru u dak li hu falz, bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Int tqarraq jekk ikollok iċ-ċans li tqarraq u tara li forsi bekk ser tiġik tajba? Int tikdeb jew turi wiċċ bieħor meta affaċċjat ma' sitwazzjoni imbarazzanti u li tkun ser tikkawżalek uġigħ? Persuna vera hi dik onesta u affidabbli quddiem Alla, quddiem il-proxxmu u magħha nnifisha. X'inhu li jżommna 'l bogħod milli ngħixu ħajja falza u li tispiċċa b'mod diżastruż? Jekk nagħmlu l-Mulej u l-Kelma tiegħu l-blata u l-pedament tal-ħajja tagħna, allura xejn ma jkun jista' jċaqlaqna jew iżommna 'l bogħod milli nesperjenzaw il-preżenza u l-għajnuna t'Alla. Huwa l-Mulej u l-Kelma tiegħu, il-pedament sod tal-ħajja tiegħek. Mulej, int l-uniku pedament li jibqa' sod anki f'mumenti ta' tiġrib u meta mhedded b'diżastru. Agħtini l-għerf, l-għaqal, u karattru sod li neħtieġ biex nagħmel dak li hu veru u tajjeb u nwarrab dak li hu falz u kuntrarju għar-rieda mqaddsa tiegħek.